Nkarhi kumbe nharhu wa timinete awara liya ya khume ku yi bini eka siku ra namuntlha ka nongonoko wa njhe ka njekisoni na vantshwa mina vito ntirhevhawu wa ka mahori mashele ndukwane imbadafuma ni ka ibihansi benyamin kuyelo hi tukulu wa n'wajimi laha eh, hi na motivation kusuka ka un'wana eh wa vantshwa eka siku ra namuntlha eka nongonoko wa njhekanjheso na vantshwa humelerisi eka nongonoko wa njhekanjheso na vantshwa i PS Rinda aka Gege Chap kambe ka siku ra namuntlha mixer eh hi ta va hi karhi hi va na motivation kusuka ka un'wana wa ntombi nge ta va karhi ni amukela eh hi nkarhi lowu nge ti kumbe ta tivisa ku yini mani and then ya ta va a karhi eh vulavurisana na hina kantsongonyana a ta hi chumbeta la switsongo leswi a nga na swona eka vantshwa va laha a lipopo i nhlekani sesi na ku amukela aka nongonoko wa njika njikisano wa vantshwa ahee muhaxi pokeni pokeni eh hayi hi hlayisekile um nga tivisa ka vanyisa leswaku wena hi wena mani a vito ra mina hi mina engetelo ri ni makamu loyi mm. a tivekaka swileni hi vito ra tsatsa wa ni makamu okay tsatsa wani makamu eh ni nga ri ni ta tirhisa ngopfu ra tsatsa wani nga swi ta va swi ri right eh, tsatsa wa tsatsa wani makamu i mani eh kusuka kwini Tsatsawani Makamu i ntombhi ya 21 wa malembe ku suka eka Xibangwa. Mm.
okay eh lexi nga endla leswaku eh tikuma karhi u teka xiboho xa ku va wena u va u lava ku endla ku va muhayisi wa swihahampfhuka kumbe pilot ni swi ve kahle ni eh i xiyini xi nga ku endlaka ku va xi ku hlohlotela ku va wena u teka xiboho xa ku va u tikuma u ri eh pilot lowu a ku ri norho wa mina ku sukusela na ha ri na malembe matsevu mm. Ah, u sungule laha a ku hindahindha swihahampfhuka Eh. evilejini ya hina Eh. se ndzi vutisa mhana mi ka mhani kasi vanhu lava va hasahasaka swihahampfhuka va vitaniwa yini Mm. se va ku i pilot se ni ku loko ni kula na ku va pilot ku sukisa hikwalaho Mm. norho wa mina a wu fangi loko ni ya a primary school ni ya high school a na ha vulavula hi swona Mm. se hi laha swi nga sukisela kona na ha ri tsanana swinene so ku nga va ku ri swihi swilaveko kumbe ti-requirements leti lavekaka ku va munhu a va tikuma karhi a nghena ka xikolo lexi endlaka timhaka ta ku va munhu a va a pilot okay ni ta swi longoloxa hi ndlela leyi xo sungula u fanele u va u pasi grade twelve u pasa physics maths na English hi sixty. loko u heta u ta ya kwale ka swikolo swa swihahampfhuka ka swikolo swa swa swihahampfhuka before u sungula ku haha va ya ku cheka leswi vo ngo u fane u va medical fit va ku cheka height ya wena u fane u va u lehile ku va one point six two meter va ku cheka weyiti. leyi ku nga 54.5 mara weyiti va ku twela va ku ngezi wo fana mina mm. a ni yi fikisi 54.5 ma ni voni njhani wa weyiti va ku twela hikuva swi twa ku u ta nyuhela ku ya a ku ya ndleleni mm, mm, va cheka u fa u va u kha u nga dzahi mahawu va wena u fa u va u kha u nga vabyi va ku chekela mavabyi va ku chekela ku wa twa wa vona swilo leswi u nga ta va u kha u swi tirhisa loko u va u kha u hava so loko munhu o va a nga lehangi ku fikelela leswaku munhu swi va disadvantage u kuma ku ri hala ka leswin'wana swa dyondza ni dyondze kahle ni pasini but mm. loko karhi hi langusa aka sayiti ra malehelo kuma ku ex ni lehile but a ni fikeleli um swi va kha swi munhu swi n'wi swi n'wi disadvantage ku a nga va pilot swa ku disadvantage a wu nge ngheni but ka ku va ku ri leswi va ku karhi swi kandziyiwa ehansi ku fana na movha kumbe Eh, eh, eh, swi kona swi vitaniwa ti-radars leswiwa swi ku pfuna ku va before aeroplane ya we haha eyi u va u fambisa swilo leswiwa swi pfumba ku u famba at the ground Okay. like laha hansi. Okay, Se eh. u nge swi koti ku fikelela swilo leswiya se van'wana lava va nga lehangiku ngopfu Eh. lavo ngo swi dlinako minimum Eh. u tshama henhla ka xikhigelo ku u ta kota ku fikelela swilo leswiwa se loko u va u kome swinene u nge swi koti ku hahisa xihahampfhuka okay so ku nga va swikolo swi va ka karhi swi endla timhaka um ta vuhahisi swi kumeka kwini swi kona joni swi kona eastern cape wo fana mina mm. na mi byela swa le eastern cape ey ku na madiva bay school of light a port elizabeth ku na mm. algoa school of light a port elizabeth ku na border aviation a east london a joni ku na xa johannesburg academy okay eh swilongolofini ku hambanahambana ka swona so eh ti-challenges leti wehe u nga va u hlangana na tona eh mpfhuka u sungule gondzo ra ku va u lava ku endla pilot nga va nga va timhaka ta ti-fees kumbe swin'wana swa ku hambanahambana ti tele ngopfu xo sungula challenge leyi ni nga va na yona before u ya ka swikolo swa swihahampfhuka ku na xivongo application fee va lava five thousand mm. se application fee leyi a wu yi swi tivi xikolo ku na swikolo swa ti-flight by night ka Mm, aviation mm, a wu mm. swi tivi ku loko no heleketa mali leyi xikalo lexi nga va xi kha xi exista kumbe njhani Mm. leyi ya lava ku ri first challenge and a ku ri first step ya mina ya ku va ni nghena Eh, mara ni va ni tiya mbilu ni ku "Ah, a swi swa fana na mhani a hi seni swi ta tikomba eh. se challenge yin'wana loko ni fika le um u fika u kuma vana vo hambananahambana okay mina am from a disadvantage background ni ta ku medium vana lavawani va huma a a ka miti yo fuma na swin'wana na swin'wana like swa ku lowara self esteem loko fika ka tindhawu letiya and ti-fees na tona ni ve na ni va na challenge ka license leyi ni yi landzelaka ra vu two challenge yo ta durha u kuma ku. license leyiwani yi ri vo two hundred and something thousand Mm, mm. leyi u nga swi tiviku ku u ya yi sungula kwihi u ya yi lava kwihi sweswiwani and tibasari va ta ku ti kona mara loko mi aplaya mi kuma ku ti kumiwa hi valungu Mm, sweswo mm, taniya mm. taniya swi tika ngopfu ku kuma basari so ku va munhu a va a a va xoxoxo ku xikolo lexiwani um xi accredited kumbe xi rejistariwile munhu u fanele a swi vonisa ku yini eka vanhu lava nga swi tiviku swa chekiwa ka internet swa chekiwa wa foyinela na SACAA organization leyikulu ya ti-pilot u vutisa ku xikolo lexi accredited leswi na hina swi nga hi hlohlotela va ku chekani before mi senda mali ku swi accredited na okay um so u va u endla yini ku va wena u zama ku va karhi um u lwisana na ti-lifestyle um kumbe um timhaka ta ku va u hleketa ku endla yini kaya um emahlweni um ku nga na tibasari ke okay manana wa mina munhu la tlangaku switokofela tokofela se hi vona a va va kha va tlanga switokofela va hlengeleta va kota ku hakela swikolo fees hi switsongotsongo se hi swo leswi ni nga endla swo so far se ivi ni yi ka defense last year loko ni ya ka defense u kuma ku ha hina hi tiondelini va lava fifty four point five se rhawundi leyo sungula leyi ka defense va famba hi tirawundi hi kona laya kumbe a ni ta va ni humelerile hi ku a va yi hakela swilo hinkwaswo. rhawundi leyo sungula ni vheti ni huma hikuva ni ri under weight a ni Mm. vitaniwa under weight okay se u vhela u va disqualified So sweswi ku ni va- swi vulaka ku va ku nga ri na ndlela yo karhi leyi munhu a nga ha vaka eh, a yi- a yi- a yi- a yi endla ku va yi a tikuma a va fit nyana swa like a ku swakudya bye ku famba jima u dya u ta vuya next day a ku bye va straight okay so i mani a nga ha va wehe a ku hlohlotela ku va wena eh, u tikuma karhi u landzelela um mikondzo ya ku lova wehe u tikuma u lava ku endla eh, pilot Loko la nga ni hlohlotela i Sipho Manghezi wa Mhloza u za huma ka Xikimisava eh, lembe leri a ni ri ka grade twelve Hey. va ku u huma villagini u fambi hi ndlela ya defense Mm. um Sipho Manghezi loyi ni hlohloteli hi ku na mina ni huma villagini ko swi vula ku loko ye a nga swi kota ku swi endla Mm. na mina ni nga swi kota ni nga tsandziwa hi yini Mm, hi a nga endla ku se ni ku hambi leswi ni nga swi tivi ku swikolo leswi le kwihi swi endlisa ku yini ni ya kwele ende katako wa mina ni ve ni loko ni ya flight school ni hlangana na yena a kha a endla rating yin'wana kwele xikwembu role model ya mina leyi hla a kota ku ni pfunapfuna
okay so hi lo karhi hi langusa um u nga va u tsundzuxa yini eka muntshwa loyi a lavaka ku landzelela mukondzo um leyi wena u nga va u yi sungula ni nga ku eka muntshwa u nga yingiseli vanhu famba u landzelela norho wa wena hi ku na mina loko na ha ta va lava ku a wu lehangi wena u komile u ya ku hi swisa swo taniya taniya Eyi. famba ti vonela hi wexe u nga yingiseli vanhu ku ve ri yini eka wena hikuva vanhu va ku kaka- va ka ku kanganyisa ivi u nga ha humeleli eka norho wa wena Mm. um okay um swi va kha um la ingaku ngoma nga ku swi fila swi va u swi fela njhani ku va eh, u ri munhu wa xisati um ntlhela munhu loyi a a ri a nga wa nhlonge ya ntima hikuva a kha ya aka xikolo eh, xa vuhahisi ku va ni ri munhu wa xisati le a va talanga ku tele vavanuna swa tika nyana a va ku tshembi ku nhwanyana loyi kahle kahle a nga xi hahisa xihahampfhuka na a nga xi fambisa xihahampfhuka na na ti-instructor ta wena lava faneleke va ku test va hi test nyana late. ku tlula vavanuna ku va meka xo ku munhu loyi a nga xi fambisa xihahampfhuka hi nga n'wi tshika a famba a ri wexe na Mm, mm, se swa mm. tikanyana hi ku swi va swi kha swi dya mali wo kha u zama ku provhela instructor ku ni nga xi fambisa xihahampfhuka lexi Mm, mm. Ah, no va u ri munhu wa tima eka aviation industry swi tika ngopfu Swa hi ndlela tika. leyi ni nga yi vula xo sungula swa tibasari Mm, mm. racism i valungu lava va onaka swikolo leswiwa u kuma ku ku hana instructor ra mutima Mm, ivi xin'wani ma swi tiva ku valungu va vulavule xinhophini so mm, mm, mm. minkarhi yin'wani a wu swi twi ku ve ri yini like swi tele swi nga ku feyilisaka laya so ku va kha ku dyondzisa vanhu lava nga na va nga va nga valungu i valungu ngopfu ti leti pilot leti hetaka ku ya a ni hi to ti nga pfuni eyi eyi to tala ti pilot ta ha ri ku struggle-ni ti tshama ti ti ringeta ku heta heta se i valungu so ti-goals ta wena um ta vumundzuku ti ti tshamise ku yini a mina ti-goals ta mina i ku va ni heta ni va captain Uh, and ndzi pulana hi ndlela leyi swo fana sweswi ni endla digiri ya vumbirhi hey. leyi ni yi endlaka yunivhesiti leyi ni nga ta yi heta ku nga ri khale mm. se loko ni hete digiri leyiwani ni ta va ni kha ni tipfuneta mina hi wexe ku va ni ta hakelela xikolo visi loko ve tibasari ti ta ala mm, na swin'wana na mm, swin'wana se ni ta kota ku fikela ka norhi wa mina wa ku va captain ni hahisa xihahafuka xa s a a hi tona tigozi ta mina taleto okay nkarhi wu endla kahle makumembirhi nharhu wa timinete um awari liya um ya khume n'wi bini eka siku ra namuntlha eka nongonoko wa njeka njekisani na vantshwa makumembirhi nharhu um timinete mixeri u titwele ta wena tindleve eka siku ra namutlha ku a hi vulavula a hi vulavula kahle um na engetelo rine makamu la a endlaka timhaka ta vuhahiso mara ti ma huma gimeta eka vantshwa lava va nga tekeli ngopfu dyondzo emahlweni a dyondzo a yi lumi vana va mhani a hi yeni xikolweni ha ti hluvukisa hi hluvukisa na lowu humaka kona hi hluvukisa na mindyangu ya hina a ku na xilo xo ta hi ku olova emisaveni a hi tirheni hi matimba work hard hi leswi mina vantshwa ni va byelaka swona lava chavaka ku tirha no ya exikolweni dyondzo a yi lumi. okay i xitlhangu xa vutomi swa sweswo um ku ya emahlweni hi ta va ka ri hi languta swin'wana swi nga ta swi ri kona um la aka nongonoko wa ndlikangixa loko ri ku na vantshwa lava lavaka ku va karhi maybe u nga va pfuna privately hi ku va tsundzuxa hi timhaka ta ku va um va langutiwa maapulayelo timhaka ta madyondzelo kumbe njhani va nga kombisa ku yini ka social media a loko mi nghena ka Facebook ma n'wi kuma tsatsa wani makamu mi nghena ka Instagram mi nghena ka Twitter mara ni tirhisa ngopfu Facebook one inbox u nga ni inbox u ku hayi hud hud ni nge ku hlamuli inbox u nghena mhakeni ku ri loko ni vo swi lehini laya ni ta va na na ntlhontlho wo ni hlaya swilo swa wena ni ta kota ku ku pfuna ivi hi ya pfuna na le ka WhatsApp eka nambara leyi ngo zero eight three three four eight four five seven zero 4570 nga yi ngeta nakambe 083 mm. 348 mm. 4570 okay hi khese karhi wun'wana wa vana swi ri kahle swona ku khetsa mina muhaxi dange karhi hi makume mbirhi ntlhanu wa timinete awar liya ya khume n'wi bini ku vuya wa ta va karhi hi bula um na musirhelo wa vaaki laha a yi fundzininkulu xa limpopo xile
bakhalanga bras